ani helzii baradheetii tak- miti takkaa waa'ee fayyaa jechuudha akkasumatti doktoora taheetillee miti garuu waan hin beeku waan hin irraa fayyadamaa jiru isiniif sheer godhuu barbaadeti jechuudha hayyee akkuma beeytanii vaayitaamiin diin qaama keenyaan hunda keenyaaf haalan haalan barbaachisaa keessa fudhalaan ishiitu dafee vaayitaamin D irrina harkaa qaama isaa sirratti jechuudha. Vaayitaamin D nu hunda ni barbaachisaa waan irraa arkannus ni beeytanii takkaffaa aduu adurraa arkannaa lammaffaa nyaatarraayis ni arkannaa jechuudha. Hayyee arra araada vaayitaamin D warra irrina qabu irraa haasa'uuf dhufee jechuudha. Maaliniin beekaa vaayitaamiin diin kiyya irrachuudha warra jettaniif araada hedduu qabaa araada hedduu sanirraa arraa qabxii kudhan qofan isinii himaa jechuudha. Qabxiin takkaffaan yeroo hedduu yeroo dhukkubni natti deddeebi'u jechuun waanuma xiqqoodhan yoo yaani biifafni na qabes na ciibsuu takkaa'u dhukkubma xiqqaa silaa nama hin ciibsineen ciisamuu takkaa'u dadhabuu haalaan jechuun irra daddaftee daddaftee dhukkubni dhuk- narra deddeebi'uu kanaan vaayitaamiin hirrina vaayitaamiin diin qabaa jechuudha. Eh, Akkasumatti humna na dhukkubuu humna gizeen isiniin jiru osoo wa- eh, humna na dhukkubdu yaani harka kiyya kun amma mata na dhukkubee Yoonin irra ciise irra ciisuu hin danda'u tuqullee hin danda'u haga haalan yaani na dhukkubu takkatti jechuu sadaffaan mudhiin na dhukkubu takka dugdi na dhukkubu afraffaan akkasumatti lafeen lafeen tiyya dhukkubni lafa narratti deddeebi'uu jechuu arra lafeen miilaa yoo na dhukkubde boru lafeen duddaan na dhukkuba taha iftaan lafee baatii dhuftu lafee harkaatiin na dhukkuba dhukkubni lafee yoo narra deddeebi'e kunis irrina vaayitaamiin D naa ibsaa jechuudha. Akkasumatti madaan yoo na fayyuu oolte yaani yeroo hedduu nam tokko tokko madaan isaa daftee hin fayyitu jechuudha. Kunis dhukkuba vaayitaamiin D irraa jechuudha araada isaa. Dhukkubni biraatis ni jira hamadaan daftee itti si wayyoine garuu Nuti arra aaraada vaayitaamiin D irraa haasawaa jirraa jechuudha. Akkasumatti vaayitaamiin D faallaa dalagaa faallaa gizeen isiniin jiru namni tokko yoo furdinarraa qallatuu dadhabe haga fedhe rajiima fedhe godhaa oolu wazniin isaa numa uda'e takka miizaanni isaa ida'e kunis irrina vaayitaamiin D qabaa jechuudha. Madaan tee yoo daftee sin fayyine takkaawuu daftee sin goggooyne kunis irina vaayitaamiin D irraayi jechuudha. Akkasumatti akkasumatti rakkina coraadha. Rakkina coraa gizeen isiniin je'e agziimaa takkaawuu rakkina coraa hunda nama hooquu takkaawuu araada hedduu qabaa jechuun kun hundinuu irrina vaayitaamiin D irraayi tahaa jechuudha. Akkasumatti dibbirtii hin beekamne osoo hin aariin osoo namaa waliin loliin osoo yaani rakkina takka hin qabiin calma jettee dabbaramaa ooluu uf jibbaa akkasumatti dabbaramaa ooluu osoo yaani maanaa dibbirtii tana sababa tokko malee jechuudha kunis aaraada vaayitaamiin D irraayii jechuudha aaraada vaayitaamiin D irraayii jechuudha ammas dhukkubbii abalaataa abalaata gizeen isiniin jiru xunchaa jaaniin akka afaan keenyatti hin beeku xunchaan teessan hundi isin dhukkubuun kunis aaraada vaayitaamiin diidha jechuudha akkasumatti rifeensi keessan akkan akkuma tana dura isiniin jeetti rifeensi nama noormaal tokko firii dhibbaa ol yoo bu'e ati noormaalii miti rakkina mataa qabda rakkina keessa qabda jechuudha saniifuu rifeensa kee heddummaatee heddummaatee yoo bu'e rakkina vaayitaamin D qabdaa jechuudha. Saniifuu araabna hudnaan kanaan akkasumatti yoo furdoo tahee qallachuu haga fedhe rajiima godhee qallachuu baadhee kunis rakkina vaayitaamin D hin qabaa jechuudha. Yoon akkasumatti qalloo tahee furdatu ida'ee ida'aa vaayitaamin D tiin qabaa jechuudha. taqaaraanii dalaga takka wal faallaa dalagaa akkasumatti yaani waan takka osoo hin dalagiin yoo anuma dhukkubaa oole akka nama dalagaa guddoo dalagaa hamtuu dalagetti dadhabaa oole kunis rakkina irrina vaayitaamiin diraayii jechuudha hayyee kana qabxii kudhan tanaaniin irrina vaayitaamiin D qabaachuu beekaa jechuudha garuu akkanumatti lafaa ka'ee yookiin irrina waan biraatis niin qabata Lafaa ka'ee akkanumatti vaayitaamiin D hir'inaan qaba je'ee fudhatuunis gaarii miti. Mustashfaa dhaqee takka haakima dhaqeetiin vaayitaamiin D qaama kiyya keessa jiru qiyaasee akkasi hir'inaa fi ida'uu beekuu qaba. San booda daftiin amma isinii lakkaa'e tanaaniin vaayitaamiin D hir'ina qabaachuu isaa beekaa kun qofti gahaadhaa miti haakima dheeynee takka bakka ee haakimuma ja'ama gaa haakima dheyne irrina vaayitaamin D dha akkan qabu laalee qiyaasee jechuu san boodan vaayitaamin D kana yoo fudhadhee bareedaadha humna sii kannaa nashaaxa sii kannaa keessafuu warri biyya arabaa jiru vaayitaamin D hin arkatu vaayitaamin D waan lamarraa arkannaa jechuu takkaffaa aduu ah, adurraa arkannaa adurraa arkanna gizeen isiniin ja'u aduu ganama ah, baatu biiftuu jaama wallaa maal jaama akka biyya tanatti shuruuqa shamsii jaama gizee dura it- aduun baate sa'a sanirraa arkannaa ammas magriba dura guruuba ja'amaa guruuba irraayis ni arkannaa jechuudha Ah, ah, ta- bakka lamaa tanarraa akka gaaritti vaayitaamin D arkanna hayyee kana malee ammas nyaatarraa adurraa jennee miti guruuba fi shuruuqarraa arkannaa yaani ta ganama baatu fi ta akkasuma dhiitu jaani ta magariba duraa sanirraa arkannaa akkasumattis nyaatarraa arkannaa nyaata jechuun mushtaqaata haliiba aananii takkaa'u fira aananii fira aananii giseen siniin jiru waan aanan irraa bahu jechu waan akka aananii waan akka jubnaadhaa waan akka zabaadii takkaa yoogar takkaa waan aanan irraa bahu

diif fudhatuun dirqama isiniin ja'a an amma yeroo ammaatiif kanan fudhataa jira wanniin isaa kuma shanii giraamni isaa kuma shanii torbaanitti habbaa takkan fudhadha guyyaa jummaatiin fudhadha anis jaarsi kiyyees ni fudhannaa jechuudha namni hundi akkanuma fudhatuun hin ta'u nam tokko tokko ka vaayitaamiin diin irra kutee jiru jira fa saniifuu dirqama deemtanii of qiyaastanii Vaayitaamin D irrina yoo qabaattan deemaa fudhadhaa. Taaba isinirraa dhoorkaa nashaaxa ajaa'ibaa harkattan gizee isa fudhattanii adurraayis harkatuu ni dandeessanii ka aduu qofti gahaadhaa miti. Deemtanii haakima keessanii wajjin laaltanii akkasitti vaayitaamin D fayyadamoo yoo qabaatan fayyadamuu qabdanii jechuudha. Namti ta'arraa kana fakkaatti warri subscribe hin godhin subscribe godhaa. Akkasumatti warri gootanii jirtan viidiyoolee tiyya sheer naa godhaa waan nama fayyadu nama biraatis ni fayyada taha. Saniifuu hayyee nagayaan naa tura nagayetti.